Voilà, Merci fir Är Gedold, de Journalistinnen a Journalisten. Ech wëll awer hei virrupps de Sozialpartner och e grouse Merci soe fir déi ganz konstruktiv Gespréicher, déi mer, gëschter ugefaangen hunn an och haut konnte weiderféieren. Ech si frou, datt mer, an ech hunn et och scho gëschter ugekënnegt, eng gemeinsam Analys och vun der Situatioun konnten eenegen. Dat heescht, datt eng Inflatioun a besonnesch déi héich Energiepräisser e Problem sinn, souwuel fir d'Betriber wéi och fir d'Privatleit. A mir brauchen Selektiv Hëllefen, esou wéi ech et och scho gëschter ugekënnegt hu fir d'privat Leit esou wéi och fir d'Betriber, déi besonnesch betraff sinn. Mir hunn gëschter eng Rëtsch Propositiounen, déi gemaach gi sinn, och vu Säite vun de Gewerkschaften an och vu Säite vum Patronat. An esou wéi ech et och gëschter ugekënnegt hat, hate mer de Moien Regierungsrot, eben och fir op déi Propositiounen kënnen anzegoen an och Kompromësser kënnen auszeschaffen. Kompromëssvirschléi, virun allem wéi ech kënnt denke beim Index, deen eis och gëschter Owend ganz laang beschäftegt huet. Ech wëll eent direkt hei kloer soen, Mir stellen den Indexsystem net a Fro. Weder vu Regierungssäit nach vun den Sozialpartner ass eng Mise en fro, dass den Indexsystem e falsche System wier. Ech wëll dat och hei direkt kloerstellen. Mir sinn eis och bewosst, dass den Index e Garant ass hei zu Lëtzebuerg och vun engem soziale Fridden. A fir d'Regierung ass et ganz kloer, mir hunn dat och den Sozialpartner de Moie matgedeelt, dass déi Indextranche, déi an den nächsten Deeg wäert falen, dat heescht am Abrëll wäert a Kraaft trieden, och bestoe bleift. Mir wäerten net an e puer Deeg eng Indextranche, déi eng Indextranche declenchéiere sollt, eng Indextranche annuléieren. Genee esou kloer ass d'Regierung der Meenung, dass een och net einfach esou eng Indextranche kann annuléieren, well den Impakt net nëmmen op d'Indextranche huet, mee och muss gerechent ginn am Fong à moyen et long terme. Et ass awer och kloer, dass e puer Indextranchen, Bannen 12 Méint d'Betriber an dëser komplizéierter Situatioun viru Schwieregkeete wäert stellen. D'Patronat huet eis och gëschter, an ech weess net, ob den Här Reckinger dann no drop och ageet, erkläert, wéi de Coût an deene leschte Wochen a Méint och evoluéiert huet vu Matières premières, No der Pandemie, déi mer och haten, wou schonn Problemer war d'Bunn beliwwerungen, mä ech sinn net Äre Spriecher, Dir hutt gëschter Presentatioune gemaach an ech mengen, datt et och wichteg ass, datt Der wéinst deene Méikäschte vu Produit, vu Matière première an och vun den héijen Energiepräiser och nach eng zousätzlech Indextranche problematesch wier. Dat wor de Fazit, dee se och gëschter gezunn hunn. An op där anerer Säit hu mer och de Constat gemaach kritt vun de Gewerkschaften, dass selbstverständlech dat, wat vu schwierege Situatiounen op Säite vun de Betriber ass, grad eng esou schwéier Situatioun och ass bei de Bierger, déi ënner deenen héijen Energiepräiser och ze leiden hunn. Déi aktuell Previsioune vum Statec gesi vir, datt am August eng nächst Indextranche kéint falen. Dëst wier déi drëtt Indextranche bannent de leschten zéng Méint. D'Regierung huet dofir eng Propositioun gemaach, déi esouwuel, an ech wäert elo op déi Propositiounen och agoen, déi d'Regierung gemaach huet, eng Proposition gemaach, déi esouwuel d'Betriber hëlleft wéi och d'Kafkraaft vun de Leit stäerke géif. Dës Proposition besteet doran, dass d'Indextranche vum August 22 an den Abrëll 23 géif verréckelt ginn. Tëschent August an Abrëll kréien awer d'Leit, déi e Kafkraaftverloscht hunn, dëse Verloscht iwwer de Crédit d'impôt iwwerkompenséiert, also méi kompenséiert wéi dat, wat de Kafkraaftverloscht och wier. An dat si virun allem Leit mat niddregem a mëttele Revenuen, dat heescht, wat ee vu Quintil 1, Quintil 2 oder och en Deel vun engem Quintil 3 géif Domadder mengen och dat nächst Joer an deene Proposiounen, déi mir op den Dësch geluecht hunn, géif eng, maximal eng Indextranche falen. Falls eng zweet och géif erfalen, géif och déi rëm ëm e Joer verréckelt ginn, mee nees eng Kéier mat deemselwechte System, deen d'Regierung hei proposéiert huet, och kompenséiert géif gi fir déi kleng Revenuen. Dat ass eeben och fir. eng gewësse Previsibilitéit de Betriber ze garantéieren, esou wéi ech virdrun och beschriwwen hunn, an awer och op där anerer Säit eis bewosst sinn, dass, wann eng Präisdeierecht ass, déi schwächste Revenuen, déi, déi Leit mat deene klengsten Akommen awer déi och sinn, déi déi gréisste Problemer riskéieren ze kréien, an dofir mat deem Mechanismus vu Kompensatioun dat dann eeben och ze kompenséieren. Mir verhënneren domadder, also mat där Propositioun, déi um Dësch läit, datt d'Betriber ze vill no beieneen staark Meebelaaschtung ze droen hunn, a gläichzäiteg stäerke mer awer och d'Kafkraaft vun onse Bierger, souguer dat heescht, datt déi Leit besser ewechkomme wéi dat soss de Fall wier, wann ee just eng Indextranche giff dobäirechnen. Ech bieden ëm Versteesdemech, datt hei nach eng. D'Partyberechnung, ech kenne jo d'Press, wäert soen, wat kascht dat eent, wat kascht dat anert, wivill ass dat do, wivill ass dat heiten, dass eng Rëtsch vu Berechnunge wären an och doduerch a vläicht och d'Explikatioune vun der Conclusioun och Iech muss matgedeelt ginn. Mir schaffen an den nächsten Deeg zesummen, fir och un den Detailer, a mir hunn eis Rendez-vous ginn nächsten Donneschden de Moien um 9 Auer och hei fir en definitiven, Hoffe mer, Accord kënnen ofzeschléissen, well deen definitiven Accord ass net do. Mir hu vun de Sozialpartner och d'Demande kritt, fir nach Gespréicher kënnen ze féieren op verschidde Punkten, déi mer presentéiert hunn, an ech wäert déi och elo opzielen, an eeben och hir Gremien kënnen ze consultéieren, fir dann eebe mat definitiv nächsten Donneschden déi Clause de rendez-vous och hei ze hunn. Den. Ech hunn Iech gesot, den Index ass nämlech net den eenzege Sujet. Et ass zwar den décke Sujet, mee et ginn och nach eng Rëtsch vu Sujeten niewent dem Index. Mir hunn zum Beispill proposéiert bei den Energiepräiser, datt um Masutt, um Diesel an och um Bensinn eng Reduktioun vu 7,5 Cent Och do géif um Verkafspräis ofgehale ginn, dëst bis den 31 Juli. Et sinn nach Diskussiounen, och op Demande vun de Gewerkschaften, déi op deem dote Punkt och nach solle stattfannen an den nächsten Deeg. Do donieft gëtt de Steierkredit, deen d'CO2-Steier kompenséiert, och no uewen ugepasst. D'Regierung huet och proposéiert, datt d'Loyer'en Fir privat Leit, op Propos och vun den Sozialpartner, solle bis Enn des Joers agefruer ginn. D'Subvention loyer soll kuerzfristeg och gehéicht ginn, als zousätzlech Ënnerstëtzung fir d'Leit, déi Loyeren ze bezuelen hunn. An dat ass grad eng Kompensatioun, déi deene Leit, déi an deenen ënneschte Revenu ass, dat heescht do wou och de Loyer de gréissten Deel och bei der Pai representéiert, eng Hëllef, déi och do giff direkt entgéint kommen. D'Regierung wëll och Primme fir energetesch Sanéierung fir Leit mat klenge Revenue staark an d'Lut setzen. Dat sinn alles Mesuren am Fong fir d'Kafkraaft vun de Privatleit och ze stäerken. Mir hunn natierlech och iwwert d'Betriber geschwat. Ech hunn Iech gesot, d'Zil vun eis alleguerten ass, dass mer et fäerdeg bréngen an där Situatioun an där mer sinn, net am Fong, en Tableau iwwerloossen, wou mer einfach soen, après nous le déluge. Mir wëssen, dass et d'Betriber, d'Aarbechtsplaze schafen an et ass wichteg, dass et och Aarbechtsplaze weider zu Lëtzebuerg geschafe ginn. An et kann eis och net egal sinn, mat där Energiesituatioun, déi mer hunn, wéi et de Betriber weider wäert goen an den nächste. Méint, awer och de Bierger net. An do ass et eebe wichteg gewiescht, dass mer do och eis bewosst waren, dass d'Betriber och cibléiert Hëllefe musse proposéieren, déi konform awer zu den europäesche Regeln och sinn an och eeben awer och déi Energietransitioun, déi néideg ass, Och ënnerstëtzen. Och hei ginn d'Detailer nach berechent. Et ware keng einfach Diskussiounen an och mir hunn nach keen definitiven Accord, esou wéi ech Iech dat och als Introduktioun och matgedeelt hunn. Mir hunn ons vill Zäit geholl. Mir hunn och een deem aneren nogelauschtert an engem Toun, wou een d'Propositioune gemaach huet, déi diskutéiert gi sinn ënner Partner, op Regierungssäit, op Patronatssäit, op Gewerkschaftssäit, wou aner Propositioune komm sinn, wou négociéiert ginn ass, wou diskutéiert ginn ass. Ech kann Iech just soen, dass dat fir mech, dat wat gëschter an haut hei zu Senneng geschitt ass, e staarkt Zeechen ass vun Sozialdialog, wou mer kucken an enger Kris och gemeinsam Äntwerten ze fanne fir onst Land. Nächsten Donneschden ass déi nächst Clause de rendez-vous, déi mer eis ginn hunn. E wichtige Rendez-vous, e wichtige Rendez-vous fir Lëtzebuerg, e wichtige Rendez-vous fir ons Bierger, e wichtige Rendez-vous am Sënn vum Sozialdialog a virun allem och ze weisen, dass wéi Lëtzebuerg muer ausgesäit, kengem hei, deen hei beim Mikro steet, egal ass, weder senge Betriber nach de Bierger ass et eis egal. Et geet drëms, dass mer déi Cohésion sociale behalen, awer och d'Realitéit, Gesinn, déi analyséieren an zesummen no Léisunge sichen. Voilà, d'Madame Lenert an dann den Här Bausch. An dann hu mer och, da wëll ech schonn direkt, d'Madame Back, déi dann d'Wuert wäert ergräifen, an dann den Här Reckinger. Madame Lenert. Jo, merci.
De Constat als Alleréischt, No laange Stonnen gesitt Der eis Hei stoen, mat gemeinsame Constaten. Dat ass fir mech eppes extrem Positives. Dat ass déi éischte Kéier, wou ech d'Geleeënheet hunn, bei enger Tripartite derbäi ze sinn. An dat, wat ech erlieft hunn an dësen zwee Deeg, dat ass dat, wat ech ënner Sozialdialog mer virstellen, am Idealen, dass ee sech zesummesetzt, dass een d'Lag analyséiert. An do si mer ganz gutt virukomm, hunn e gemeinsaamt Verständnis. Vun der Gravitéit vun där Situatioun, an där mer hei sinn, et sinn exzeptionell Zäiten, eist Land ass ugeschlo vun enger Kris, déi nach net eriwwer ass, a während dëser lafender Kris kënnt eng ganz grouss nei Erausfuerderung derbäi, mat der Particularitéit, dass mer hei erëm eng Kéier, wéi och an deene leschte Jore, ganz, ganz vill Inconnuen hunn, mat deene mer mussen ëmgoen. Mir wëssen, dass eppes kënnt, mir hunn éischt Konsequenzen, déi mer scho spieren, mä mir wëssen haut net, wat d'ganzt Ausmooss vun deem wat sinn, op dat mer eis mussen astellen. An deem Sënn hu mer hei den Effort gemat, konstruktiv zesummenzeschaffen. Dat soll eis Lëtzebuerger Spezialitéit bleiwen, fir flexibel ze sinn, fir geziilt ze handelen, d'Zilsetzung, déi bei deem Pak, deen elo um Dësch läit, wor, dat war déi, eis Moyenen, déi mer hunn, esou intelligent wéi méiglech anzesetzen, do wou se gebraucht sinn. Dat ass an éischter Linn do bei deene Leit, déi et souwisou scho schwéier hunn, d'Enner beieneen ze kommen, déi elo scho staark getraff sinn an déi et och an nächster Zukunft voraussichtlech wäerte sinn, mä awer och bei eise Betriber. Mir mussen eist Land ofsécheren an dëser Zäit. Mir mussen dofir suergen, dass eis Betriber kënne fonctionnéieren, a mir mussen gläichzäiteg dofir suergen, dass mer jiddweree mat u Bord halen. Ech denken, mir sinn an dësen Zäite gefuerdert wéi scho ganz, ganz laang net méi. Mag tragesch kléngen, wann een zwee Joer laang vun enger Kris geschwat huet, mä mir sinn nach an enger. An ech zielen drop an ech sinn ganz zouversichteg mat deem wat ech op alle Fall erlieft hunn an de leschten zwee Deeg, datt mer dat hikréien. Et woren extrem konstruktiv Gespréicher, wou jiddwereen sech abruet huet mat gudden Ideeën, déi konnte kontrovers diskutéiert ginn. An an deem Sënn hu mer et och fäerdeg bruet hei en diversen, en ganzen diversifiéierten Pak op den Dësch ze leeën. En ass nach net ganz ficeléiert an dat ass och normal. Et sinn nach vill Detailer ze beschwätzen. Oft läit och den Däiwel am Detail. Mee op alle Fall gesitt Der eis haut hei. ganz zouversichtlech, dass mer op deem dote Wee weiderkommen an deem doten Typ vun Dialog kënnen zesummestoen, fir dat Bescht fir eist Land an eis Leit ze bidden. Ier ech dem Här Bausch d'Wuert direkt weiderginn, wollt ech och just soen, dass der Madame Lenert hir éischt Tripartite war, awer och der Madame Backes an dem Här Engel a Madame Backes, déi och hei am Sall steet, och e ganz, ganz grouse Merci, well Dir wësst jo, dass d'Moyenen, eppes ass, wat och wichteg ass, dass een déi och am A behält. Mir hunn aner Krittären, déi net onwichteg sinn. A wéi een ëmmer seet, the sky is not the limit. Mir musse kucken, wat machbar ass. An hei wierklech och e grouse Merci fir déi Kollegialitéit, wou mer gekuckt hu wierklech gemeinsam och Léisungen ze fannen, ouni eng Hypothéik op d'nächst Generatiounen z'imposéieren. Dat sinn eis Propositiounen op jidde Fall. Här Bausch. Merci.
Ech wollt och vu menger Säit aus betounen an och duerfir e grouse Merci soen all deenen, déi op deem ganzen zwee Deeg elo hei un deene Gespréicher, stonnelaange Gespréicher deelgeholl hunn, wou jiddweree sech d'Méi ginn huet, seng Argumenter virzebréngen an engem Sënn, datt och dee Géigeniwwer och, gär nogelauschtert huet, well et einfach konstruktiven Austausch vun Argumenter war. An ech mengen, dass och dowéinst, wat mer et fäerdegbruecht hunn, ee Pak zesummenzeschnüren, deen zwar vläicht nach net ganz definitiv ugeholl ass, mee wou ech awer optimistesch sinn, datt mer dat wäerte zu engem gudden Enn d'nächst Woch bréngen. Exzeptionell Zäite brauchen einfach exzeptionell Mesuren. An dat Wichtegst ass natierlech, datt, wann een exzeptionell Mesuren hëlt, datt déi cibléiert sinn an datt mer déi Leit am meeschten, och am positive Sënn, treffen, déi et och am meeschten brauchen. A mir hunn elo eng Kris hannert eis bruecht, dat war d'Pandemie. Do hu mer vill vu gesondheetlech vulnerabele Leit geschwat. An der heite Kris, wou mer elo sinn, schwätze mer méi vu sozial vulnerabele Leit. Dat ass Leit, déi net nëmmen op der ganz ënneschter Skala leien, mee dat geet och an d'Mëttelschicht eran, well ech mengen, et muss ee sech einfach bewosst sinn, mat deenen Energiepräisser, esou wéi déi explodéiert sinn, esou wéi d'Präisser, an d'Lut gaangen sinn, d'Inflatioun an d'Lut gaangen ass, do Leit bis an d'Mëttelschicht eran leide Leit, an dat sinn der relativ vill. An dat war och den Objektiv vun der Regierung an deene ganze Gespréicher an, ech géing soen, bei allen, déi um Dësch souzen, fir datt mer deementsprechend deem och Rechnung droen. Duerfir hu mer och eng Rei exzeptionell Mesurë geholl, déi ee lo vläicht kéint soen, ma déi stinn am Widdersproch zu anere Saachen, déi mer jo als als Zilsetzung gesi ginn hunn, zum Beispill déi ganz Klimaproblematik, d'Klimakris, mat där mer jo och beschäftegt sinn. Mee ech mengen awer, datt et wichteg ass, datt ee muss kënne Recul huelen fir e puer Méint, och par rapport zu där Kris, déi natierlech méi mëttelfristeg a laangfristeg eis wäert beschäftegen, a kënne soen, zum Beispill, mir reduzéieren de Präis ëm 7,5 Cent beim Masutt, beim Bensinn a beim Diesel. Wat geet drëms ze kucken, elo an der Nout deene Leit hei ze hëllefen, déi déi Sue brauchen. A mir hunn dat jo net einfach esou gemaat, mir hunn dat gemaat gekoppelt, mat enger Steigerung vun engem ganze Package vu Mesuren, déi d'Transition écologique solle fördern. An dat muss ech och soen, et huet mech extrem gefreet, datt während där ganzer Diskussioun och vun de Sozialpartner, vun deene béide Säiten, déi nämmlecht Suerge matgedroe gi si wéi déi vun der Regierung, datt déi Transition écologique, Wichteg ass, datt mer déi net sollen aus den A verléieren. Et sinn duerfir eng ganz Rei Aiden, déi d'Betriber och wäerte kréien. Déi hu ganz kloer mat der Transition écologique ze dinn. Dat wäert Der an der nächster Woch alles gesinn, wann dat am Detail virgestallt gëtt vun deenen zoustännege Ministeren. Mä mir hunn awer och decidéiert, datt mer um Niveau vun deem, wat mer wëlle maachen, net nëmme bei den Aidë wëllen eng Schëboue leeën, mee och an der Praxis D'ëffentlech Hand wäert eng Schoul leeën, fir bei den erneierbaren Energien, bei aner Saache méi schnell weiderzekommen wéi virdrun. Dat ass och net nëmme wichteg wéinst dem Klima, mä wa mer eppes musse léieren aus der Kris, an där mer hei sinn, an an deem Konflikt, dee mer hei sinn, dann ass et, datt dee Konflikt stattfënnt. wéinst der Ofhängegkeet vun de fossilen Energieträger, déi gréisstendeels och nach an Hänn si vu Leit wéi zum Beispill den Här Putin, an deen domadder ka ganz Welt an Otem halen, e ganzt Vollek ënnert de Réck gëtt. Also déi Ofhängegkeet vun de fossilen Energieträger muss och hei e feste Bestanddeel si vun der, net nëmmen der Analys vun der Kris, déi mer maachen hei permanent, mee och vun der Sortie de crise, déi mer hei musse sichen. Datt mer hei zwou Mécke mat engem Schlag schloen, datt mer sozial mat zwee Féiss um Buedem bleiwen a par conter och op där aner Säit, wéi gesot, déi dote Kris an engems mat méi séier léisen, wat natierlech dann och eng gutt Nouvelle ass deementsprechend fir de Klima. Merci, Här Bausch.
Ech wëll just, är de Sozialpartner d'Wuert ginn, hinnen och Merci soen, well ech wëll och just soen, dat ass eng Rëtsch vu Pisten, déi mer hei an deem Package, well et ass e Package, deen d'nächst Woch sollt ugeholl ginn, en Donneschden, eng Rëtsch vu Propositionen sinn, déi vun Iech kommen. An dat soll een och ervirsträichen, dass eng Rëtsch vu Revendicatiounen oder déi elo um Dësch leien, Propositionen och geweecht sinn vun den Sozialpartner. Ech wëll dat och hei awer och ervirsträichen an dofir och Merci soen, Madame Back an dann den Här Reckinger. Jo, merci och. Ech wëll och guer net vill soen. Ech maachen et ganz kuerz. Éischtens soen ech net vill, well alles gesot ginn ass a ganz richteg duergestallt ginn ass, wéi mir mateneen diskutéiert, verhandelt hunn an och wou mer haut stinn. An zweetens wëll ech net ganz vill soen, well et effektiv, an et ass gesot ginn, nach keen Ofschloss ass. Mir haten e ganz gudden, konstruktiven Sozialdialog. Dat ass dat, wat ee positiv kann erauszéien. De Sozialdialog zu Lëtzebuerg lieft. An Dir wësst, dass d'Gewerkschaften do ëmmer Demandeur dofir sinn. A mir sinn an engem, an engem Echange, deen nach amgaangen ass an och nach wäert stattfannen, de Premier Minister huet et gesot, och an den nächsten Deeg wäerten dann nach technesch Reuniounen op deenen eenzele Mesuren stattfannen, An da ginn d'Gewerkschafte bei hir Gremien an dann, wéi gesot, e Mëttwoch wäerte mer dann hei, en Donneschde, pardon, mir hate puer Problemer den Datum ze fannen, en Donneschde wäerte mer eis dann hei erëmgesinn an da fält jo d'Decisioun, ob mer en Accord fannen oder net. Mir hoffen natierlech och, dass en Accord fonnt gëtt. Dir wësst, dass fir eis als Gewerkschaften si mir hei an déi Tripartite komm, well mer Suergen eis maachen ëm d'Kafkraaft vun de schaffende Leit an hir Famillen. Hei si vill Mesuren diskutéiert ginn zur Kafkraaft vun de Leit, an et leien eng Rei Mesuren um Dësch, déi gutt sinn an déi positiv Entwécklunge sinn, an déi mussen eeben elo am Detail nach chiffréiert ginn an duerchgekuckt ginn. Awer egal wéi si mer e gutt Schrëtt weiderkomm a mir hu gutt matenee geschwat. A wichteg natierlech och fir mech als OGBL a fir eis als Gewerkschaften, datt den Indexmechanismus verteidegt ginn ass an datt keen de Mechanismus a Fro stellt. Datt déi Tranche vun Abrëll elo erfält, ass mengen ech e ganz wichtegt Signal och no baussen, fir och d'Leit, déi hei zu Lëtzebuerg schaffen an hir Famillen weider hir Kafkraaftverloscht ze kompenséieren. Ech wéilt awer, wann Der erlaabt, well mir sinn déi dräi Presidente vun den dräi national representative Gewerkschaften a mir hunn hei eng Sprooch geschwat, mir waren ëmmer op enger Linn, dass si vläicht och kuerz d'Geleeënheet kréien, hei nach e Wuert dozou ze soen. Just agendaméisseg dann, also den Här Dury an dann den Här Wollef an dann den Här Reckinger, guer kee Problem. Just agendaméisseg, wat Der gesot hutt, en Donneschde gesi mer eis um néng Auer. Do ass déi Clause de rendez-vous hei zu Senneng. Wann et zu engem Accord kënnt, wäert ech mëttes an der Chamber eng Deklaratioun am Numm vun der Regierung maachen, eben och fir den Accord ze presentéieren, well et och wichtig ass, dass en Echange an der Chamber stattfënnt an dass mer ofwaarden awer, bis d'Négociatiounen och ofgeschloss sinn an dann eben och déi Presentatioun virun der Chamber och wëllen en Donneschden de Mëtte maachen. Just agendaméisseg, fir dass jiddwereen och weess, wéi mer eis am Moment organiséiert hunn. Här Dury an den Här Wolff. Merci.
Mir hunn an dëser Tripartite, an dëser Verhandlungsronn u sech gëschter relativ intensiv iwwert d'Situatioun vun de Leit an de Betriber, vun de Leit, déi hei am Land liewen, vun de Betriber selwer geschwat. A mir sinn eis an deene Konklusiounen oder an der Analys si mer eis do relativ séier eens ginn, dass déi Situatioun, Grav ass, datt sou gutt d'Betriber wéi d'Leit Ënnerstëtzung brauchen an datt mer u sech dann eng Rei vu Mesurë musse fanne fir dat kënnen ëmzesetzen. An ech stelle fest, datt d'Konklusiounen, déi mer elo haut gezunn hunn, u sech déi Piste sinn, déi an déi richteg Richtung ginn, op deene mer elo, wéi den Här Staatsminister dat gesot huet, nach u sech musse Finalitéit maachen. Dat muss mer nach alles elo Ausfëllen an verschiddenen klenge Reuniounen an dann kënnen mer u sech an d'Richtung goen, dass mer do en Accord an dëser Tripartite kënnen fannen. Ech wëll och soen, dass mer, wat den Index ugeet, den Index, wat d'Inflatioun méi héich ass, wat méi wichteg ass fir d'Leit, fir d'Kafkraaft ze halen, a wat natierlech dann och kënnen, doduerch datt d'Indextranchen sech eeben esou schnell openeen suivéieren, kann et natierlech zu Problemer an de Betriber féieren. Dat erkenne mer un a stellen fest, datt mer haut eng Léisung hei fonnt hunn, wou mer den Indexmechanismus ofgeséchert hunn, en ass net a Fro gestallt, a fir déi Zäit wou mer dann u sech eng Indextranche verleeën, kréien d'Leit dann eng Kompensatioun, wat u sech dann de Betriber entgéintkënnt an natierlech och, de Leit, déi u sech mat där Situatioun konfrontéiert sinn. D'Kafkraaft ass en enorme Problem an d'Kafkraaft ass u sech duerch déi Accorden, déi mer hei, oder déi Konklusiounen, déi mer hei fonnt hunn, andeem se net a Fro gestallt sinn, ass ofgeséchert. Wann ech elo un déi Mesuren denken, déi nach zitéiert gi si vum Statsminister, wéi zum Beispill d'Retour op der Pompel, dann ass dat natierlech eppes, wat ganz wichteg ass, well Ech kann lech soen, datt an de Gewerkschaftszentralen am LCGB zu gewëssenen Deeg d'Telefonen net opgehalen hu mat rabbelen, wéi mer déi Explosioun vun de Präisser haten. An dat féiert da vläicht och zu Berouegung op dëser Front. Ech mengen, datt d'Diskussioun insgesamt, Se sinn net einfach. Se sinn awer net einfach gewiescht wéinst eis. Se sinn net einfach wéinst dem Sujet. Ech wëll dat betounen. Et ass esou, datt hei all Mënsch seng Funktioun huet an all Mënsch seng Visioun aus sengem Eck, aus senger Funktioun eraus huet. An natierlech all Mënsch versicht dann, dat an d'Tripartite eranzebréngen. Dat ass ëmmer d'Stäerkt vun der Tripartite gewiescht, datt aus deenen dräi Visiounen oder aus deenen dräi Bléckwénkelen, wann ech dat esou dierf soen, eng gemeinsam Approche ginn ass. Ech sinn iwwerzeegt, dass mat deem Pak, dee mer hei fonnt hunn, mer u sech eng Etapp geléist hunn. Natierlech, erlaabt mer och déi Remark, wann een an d'Press kuckt, wann een an de Fernseh kuckt haut, da stellt ee fest, dass d'Situatioun jo an Europa dramatesch ass an dass dat engem ganz no geet an dass dat u sech jo och all Mënsch beréiert. Mee u sech hu mer eis Hausaufgaben an deem Domän zu dësem Moment gemaach an ech wëll u sech de Kollegen, déi matverhandelt hunn, ech wëll der Regierung, ech wëll den, der UEL, de Vertrieder vun der UEL u sech och Merci soe fir déi Entente, déi mer hei konnte fannen.
Merci, Här Dury.
Här Wollef. Jo, villmools merci, datt ech d'Wuert dierf ergräifen. Et ass och nëmme ganz kuerz. Ech war jo scho méi oft, scho säit längerer Zäit, bei Tripartiten derbei. Ech muss soen, dat hei war eng richtig Tripartite. Hei ass wierklech Laang diskutéiert ginn. Dir hutt jo och gesinn, wéi laang et gëschter Owend gedauert huet. Du ware mer zwar nach net zu engem richtege Schloss komm, mee quand même, haut ass et weidergaang. Ech muss och soen, datt ganz seriö diskutéiert ginn ass, datt mer net ëmmer enger Meenung waren. Dat gehéiert einfach derzou. Mir mussen awer och kucken, fir Kompromësser ze fannen. Dir wësst, wat och vun eiser Säit CGFP iwwert den Index gesot ginn ass virdrun. Ech mengen, mir hunn och eng Presentatioun jo kritt, wéi d'Entreprisen do stinn. Alles dat, dat war ganz interessant. Ech wëll och nach eng Kéier soen, datt mer an enger Situatioun sinn, d'Pandemie ass jo nach ëmmer net eriwwer, dat ass e bësse bedenklech. Op der aner Säit hu mer e Krich an och dat beschäftegt een natierlech. An déi Problemer, déi mir hei hunn, ech weess, an der Welt gëtt et nach aner Problemer, déi si vill méi grouss. Vill Leit mussen hiert Land verloossen, net well se einfach nëmme wëllen hei op Lëtzebuerg kommen, mee well et net anescht geet, well se fäerten, datt se iergendwou kéinte jo stierwen. An dat ass natierlech ganz dramatesch. Ech mengen, do muss mer och eng Hand mat upaken. Dat hu mer haut net diskutéiert, mee en fin de compte, d'Pandemie, do huet och den öffentlechen Déngscht, Eng gutt Aarbecht geleescht. Ech mengen, jiddereen huet do wierklech säi Bäitrag geleescht, fir datt dat awer esou gutt wéi nëmme méiglech kéint iwwert d'Bün goen. Mir hunn nach keen Accord, jo, dat stëmmt. Mir kommen d'nächst Woch erëm. Et gëtt jo och nach zwëschenduerch geschafft dorun, un den Detailer. An da wäerte mer gesinn, ech mengen, de Wëllen ass do, fir en Accord ze fannen, da wäerte mer dee Wee och kënne matgoen. Mee wéi gesot, den Accord steet nach net. Merci. Merci, Här Reckinger. Jo, villmools Merci. Dann och vu mir eng kleng Analys. Also mir hu gëschter laang, ganz laang d'Analys vun eiser Ekonomie presentéiert. Ech mengen, et war eis wichteg, fir ze weisen, wéi den Drock op eis Ekonomie Geklommen ass an den leschten zwee Joer an mir kommen aus enger Covid-Kris, wou bei ganz ville Betriber d'Reserve ganz schwaach sinn, voire inexistent sinn an elo kënnt eng Energiekris dobäi. déi extrem schlëmm ass. An ech menge mir sinn, mir hunn kënne gëschter weisen, wéi déi Haussen, déi mer an deene leschten zwee Joer haten, wéi déi d'Entreprisen impaktéiert hunn. Dat sinn d'Haussen op d'Matières premièren, mä och op, an der Lescht dann och nach op d'Produits finien. Dat sinn alles Haussen, déi mer, déi net tel quel kënnen un d'Clienten weider kënne gi ginn. An haut ass en Fakt, dass et Entreprisë ginn, kleng Entreprisë, mëttel Entreprisen an och grouss Entreprisen, déi à perte schaffen, well se méi deier akafen, wéi se kënnen de Präis weiderginn. An ech mengen, dat ass e grouse Risiko, deen do besteet, fir, wéi esou, Rupture de chaîne d'approvisionnement kommen, well d'Material net erbäi kommen, da riskéieren d'Entreprisen einfach opzehale mat schaffen, wa se mar dann och nach Energiepräisser hunn, déi et ze deier maache fir nach iwwerhaapt ze produzéieren, dann hale se op mat produzéieren. An dat si Risiken, déi einfach maachen, datt déi Entreprisen, déi ophalen ze produzéieren, dann op eemol ophalen hei zu Lëtzebuerg ze bleiwen, well se wou anescht besser Konditiounen oder méi produktiv kënne schaffen. Dat konnte mer u ganz Hellewull Beispiller konnte mer dat gëschter weisen. Ech mengen, datt et geet ganz vill och ëm den ëm d'Attraktivitéit vun eisem vun eisem Standuert an dat, Dat huet am Fong fir all Secteur, konnte mer dat weisen, och déi wichteg Secteuren, d'Finanzsecteuren, déi am Fong d'Lokomotiv si vun eiser, vun eisem ganze Sozialmodell, déi stinn am Moment ënner Drock, well déi Krisesituatioun international ass, mat engem Krich an Europa, op der Grenz vu Lëtzebuerg, mécht, datt. och international Konzerner sech d'Froe stelle wéi et an Zukunft weider wäert goen. A wa se sech d'Froe stelle wou et an Zukunft weider soll goen, da stelle se sech d'Froe wou schaffe mer am produktivste, wou schaffe mer am rentabelsten. An da war et fir eis immens wichteg, datt hei aus där heiten Tripartite ee Signal kann erauskommen, ee Signal un eis Entreprisen, e Signal un eise Secteur, un all Secteure fir ze soen, zu Lëtzebuerg ass et nach ëmmer interessant ze produzéieren, Lëtzebuerg, huet d'Gravitéit vun der Situatioun erkannt a mär kucken, dass mer d'Entreprisen, déi hei sinn, dass mer déi hei behalen an dass se hei kënnen schaffen. An ech mengen, dat ass deen Accord, dee mer haut fonnt hunn, wou mer gesot hunn, Mir brauchen, do ware mer eis alleguerten eens, mir brauche ganz selektiv Hëllefen. Et däerf een net mat der Strenz iwwer d'Betriber fueren an et däerf een och net mat der Strenz iwwer d'Leit fueren. Dat bréngt am Moment an enger. exzeptioneller Kris, wou mer vu Kris schwätzen, bréngt dat näischt an ass dat sécherlech dat falscht Zeechen. Dat heescht, mir brauchen eng selektiv, brauche mer Hëllefen. Dat sinn Hëllefe fir d'Betriber, déi extrem energieintensiv produzéieren. Deene muss mer hëllefen, fir datt se iwwer datt se iwwer déi Zäit vun den héijen Energiepräisser kommen, fir datt se nach weider kënnen kënnen produzéieren. Dat ass awer och déi Signalwierkung, wéi den Här Bausch gesot huet, fir déi Transition énergétique, dass mer do soen, wa mer haut Entreprisen hëllefen, dann ass et, fir déi Transition énergétique weiderzeféieren, well et ass dat, wou mer 2030 müssen hikommen, an dann ass dat och do, wou mer sollen d'Suen investéieren. An datselwecht géllt och bei de Leit. Mir müssen selektiv Hëllefen. Dofir hu mer, mengen ech, zesummen déi Propos gemeet, fir déi ënnescht Gehälter vun déi ënnescht Menagen, déi schwaach do stinn, fir déi maximal ze ënnerstëtzen. Mär hunn dat ënnerstëtzt, dass dat esou soll goen. A wat hu mer gemeet? Mir hunn eng, an dat ass dat Wichtegst, ech mengen, esouwuel fir d'Betriber a fir d'Leit, mir hunn eng Previsibilitéit fäerdegbuert, Egal wat muar geschitt, egal wat an den nächste Woche geschitt, d'Betriber kréien een Index 2022, een Index 2023, een Index 2024 an d'Entrep-, an dat ass, gëllt awer och fir d'Leit, och si hunn eng Sécherheet fir déi Indexen, déi do wäerte kommen, well mir wëssen net, wéi d'Situatioun an den nächste Wochen a Méint wäert entstoen. An ech mengen, dat ass eng Win-win-Situatioun, dee Krich an Europa ass eng Katastroph, ass eng Situation exceptionnelle an ech menge mir hunn hei eng Réponse exceptionnelle fonnt an engem Accord an dofir sinn ech och ganz frou. Merci.
Just eng Verständnisfro, an der Hoffnung, dass dat net erkläert ginn ass, wéi ech ee Moment net dobanne war. Dee Steierkredit, dee kréien exklusiv déi kleng a mëttler Akommes. Dee gëtt, et ass net, dass déi méi staark géifen, fir déi grouss gëtt et näischt. Nee, et geet drëms wierklech fir déi, déi déi de Kafkraaftverloscht och hunn, duerch déi Indextranche och kënnen ze kompenséieren, dat ass de Quintil 1, Quintil 2 an den Ufank vum Quintil 3, wéi gesot, dat ass cibléiert, fir wierklech net, datt déi Aarm nach méi aarm ginn. Dat ass am Fong bal e Résumé.
Et ass elo e puermol gesot ginn, dass et nach keen Accord ass. Dat heescht, all déi Mesuren, déi Der elo annoncéiert hunn, kënne fréistens ab en Donneschden a Kraaft trieden? Oder gëtt elo beim Sprit beispillsweis, ass dat moar op der Tankstell, dass dann de Bensin 7,5 Cent méi deier ass? Nee, et ass e ganze Package. Et ass, wéi gesot, et sinn Demanden, déi komm si vun där enger a vun där anerer Säit. Dat do ass e ganze Package, well alles kascht. All Mesure, déi mer Iech elo presentéiert hunn, huet e Coût, alles. Mir sinn hei iwwert e Coût, deen iwwert eng hallef Milliard wäert kaschten, iwwert eng hallef Milliard. An dowéinst ass et fir eis wichteg, dass ee sech bewosst ass, dass et déi eng an déi aner Piste och sinn an dee ganze Package zesumme kënnt. Dat heescht, oder en Donneschde si mer eis eens iwwert dat Ganzt an da sinn och all déi verschidde Punkten, déi ech presentéiert hunn, mee do sinn, En Donneschdemoien nach eng Kéier en Tour, dee geplangt ass. Et ass net, datt et elo Punkt esou figéiert ass, wéi et elo ass. De But ass, datt een nach, an ech hunn iech vun deenen dräi Reuniounen geschwat, déi och elo nach wäerte stattfannen, an datt mer nächsten Donneschden de Moien et fäerdeg bréngen, en Accord ze fannen, deen dann och géif duerno ënnerschriwwe ginn an deen ech mëttes och an der Chamber géif presentéieren. A wann dat net de Fall ass, dann ass näischt. vun deenen, an da musse mir eis Verantwortung iwwerhuelen an da wäerte mir als Regierung ro zesummekommen a kucken, wéi eng Décisioun mir dann huelen no deenen Diskussiounen, no deenen Analysen, déi mer och gelauschtert hunn déi lescht Deeg. Dat heescht, et gëtt awer schonn op verschiddene Punkten en Accord de principe, dass dat definitiv esou wäert kommen, oder ass wierklech schonn alles? Dat ass e Ganz, Här Weimerskirch, dat ass e Package. Dat ass alles oder näischt. Et gëtt elo net décortiquéiert an gesot, dat doten huele mer eraus an dat doten huele mer eraus. Dat ass e ganze Package. Wa mer eis eens sinn, dann ass dat Ganzt. A wann net, da muss d'Regierung unilatéralement seng Verantwortung iwwerhuelen an dann decidéieren, wat an deem engen oder deem anere Punkt och passéiert.
Ech hunn och eng Detailfro, ween, well d'Akustik net terribel ass, ech hunn et net verstanen do han, mat der CO2-Steier, dat hunn ech net akustesch net matkritt, wat do geplangt ass. Et ass esou, datt mir hu bei der CO2-Steier, wéi mer déi deemools agefouert hunn, gesot, datt déi Recettë vun der CO2-Steier zu 50 Prozent genotzt gi fir sozial Kompensatiounsmesuren an zu 50 Prozent fir D'Transition écologique ze finanzéieren, also Aiden oder Investissementer am Beräich vun der Transition écologique. Elo hu mer jo d'Joer 2021 ass eriwwer, mir wëssen, wéi vill d'Recette ass an dass vun de Gewerkschaften gefrot ginn, ob déi Recette, déi mer reell haten, ob do wierklech 50 Prozent vun där Recette do och wierklech iwwer Crédit d'impôt zeréckgefloss ass, an dat ass berechent ginn, do ass en klengen Differentiel erauskomm an dee gëtt elo nach am prezis am Detail gekuckt. Dat ass an eng Sëtzung virgesi mam Energieminister, mam Finanzministère dës Woch, fir ze kucken, vu wat mer do schwätzen. Dat ass awer elo e klenge Montant, dat ass elo kee Risebetrag. Wann dat esou ass, wann dat sech soll bestätegen, da wäerte mer do zousätzlech um Crédit d'impôt nach eppes maachen.